Serata tajba, minn hawn ftit ħor ser jibda Prime Time tal-lejla, llejla ser nospita lill-Maestro Joe Brown. Il-familja Brown, kemm il-ġenerazzjoni ta' qabel Joe, kif ukoll il-ġenerazzjoni ta' wara huma kollha mużiċisti. Wasalli għal widnejja li Joe, qabel il-ħdax ta' billejl ma jorqodx u mat-tlieta ta' filgħodu jkun diġà qiegħed fl-istudio tiegħu jaħdem. Illejla lill-Maestro ħa nqabbdu ħafna nostalġija. Nostalġija ta' żmien l-aħħar tas-snin sebgħin, il-bidu tas-snin tmenin meta Joe kien mużiċist residenti fil-Gardens Restaurant Nightclub, dak iż-żmien wieħed mill-iktar nightclubs prestiġġużi li kellna f'pajjiżna. Wasal il-ħin biex jibda Prime Time, wasal il-ħin biex niltaqgħu mal-Maestro Joe Brown. F'Prime Time,

United Colors of Benetton. Eliv Feminex hija mediċina ġdida biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek.
We are Cosmopolitan Developments.
Total Tools Malta.
Experience life with Bridgepoint. OK Home, bringing life to your home for over 40 years.
Sena ta' tajba u nilqakom għal prime time, it-tini prime time ta' din il-ġimgħa. It-tini mistieden għal din il-ġimgħa. Fil-fatt dal-mistieden tal-lejla, l-ewwel karozza li kellu kellha żewġ kuluri. Illum l-annu ta' ħamsa u kunjomu sinonimu mal-mużika. Nilqa' miegħi lill-Maestro Joe Brown. Serata t-tajba, Maestro, kif int? Grazzi talli aċċettajt l-istedina. Tista' takkomoda ruħek. Isma', kurżità ta' malajr qabel nibdew. Sewwa. Żammejt ma' tradizzjoni ħadd tal-ewwel hawn ma' Le, l-ewwel irid ibaqbaq.
Jibda tilgħa 'l fwar. Jibda tilgħa 'l fwar. Għandi bżonn ftit dettalji biex nirreġistrak. Irranġa, hi.
Isem u kunjom?
Joe.

Mużiċistu. Mużiċist.
Weħlet li kollha t-typewriter, anżar mama, all right. Mużiċist. Joe, il-ġenerazzjonijiet ta' qablek ukoll kienu mużiċisti. Ekku, ejja, mela.
In-nannu u l-papa x'kienu jdoqqu? In-nannu kien idoqq id-drums. Missieri drums u trumpet u kelli tziju jdoqq is-saxophone. Il-ġenerazzjoni l-ġdida? Imbagħad hemm jien.
Nikkomponi insomma pjanist u. Anke percussionist hu hekk. U t-tifla l-kbira tiegħi Abigail, pjanista, kompożitriċi, insomma 'l hawn u 'l hemm, taf kif? Nannu ta' ħamsa.
Nannu ta' ħamsa. U mill-ħamsa li huma kemm ħa joħorġu mużiċisti? Għadna ma nafux, nafu footballers żgur ħa joħorġu footballers. Jiġifieri minnhom tiġi hemm il-footballers. Iva. Isma' bħala nannu, Joe, kif int? Nannu dixxiplinat jew iċċedi xi ftit? Le nċedilhom ta'. Iċċedi?
Ejwa, ejwa. L-iktar il-mara ma ċedilhom ta'. Joe, ħa nieħdok lura fl-aħħar tas-snin sebgħin. Sewwa. Il-bidu tas-snin tmenin. Tajjeb. Inti kont mużiċist f'dak li dak iż-żmien kien meqjus bħala wieħed mill-iktar night clubs prestiġġjużi li kellna Malta. Żgur, kont il-. Il-Gardens. Il-Gardens is-Swieqi, illum m'għadux jeżisti, taf, għalhekk se qed insemmuh bħal spjeċi. Eħe, eħe, kont. Il-cabaret shows kienu mfittxija sew. U żgur kienu kollha minn barra, eh! U anke Maltin kellna wkoll, taf x'imma konna nġibu ħafna minn barra wkoll. Għandi silta għalik. Sewwa? Li kif ħa tismagħha, mill-ewwel ħa tirrakkuntali għax ħa tiftakar x'kien ġara. Isma' naqra, isma' isma' dil-kanzunetta. Ejja nibdew ir-rakkont mill-bidu. Eżatt, sibtili.
Kemm kont qiegħed tard dak id-dar? Dak qatt ma ntjeb. U wasalt on time eżatt imma. Fix-x'ħin kellek tibda?
Fix-x'ħin kelli nibda?
D-disgħa. Fid-disgħa konna nibdew. U dak kien għedt żmien il-Milied. U kienu jagħmlu ħafna attivitajiet tal-politika biex niftiehmu, jagħmlu l-party għal dak id-deputat li jkun. Wasal biex jiġi elett jew li kien elett. Jew inkella biex jirringrazzja lin-nies insomma u hekk. U wasaltilhom tard jien, fid-disgħa, Dawn niedih għedtulhom skużawni għax ħadt panċer, vera għax u ma stajtx nibdlu dakinhar għax in dejjem kmieni nkun, ma msomma. Sħabi il-mużiċisti kienu diġà konna nilbsu uniformi dak iż-żmien tal-istage. Biex kulħadd tkun l-istess.
Telgħu fuq il-palk għedtulhom jekk naħsel idejja sewwa, għedtulhom ixegħluli kollox. U mhux sa nbiddel, ħa nagħmilha hekk l-ewwel session imsomma. Iva, u ħsilt idejja malajr, ħriġt. Intfajt fuq il-banketta u bqajt niżel għal dari fl-art. Telqet l-sqqa ta' wara.
Ajjajjaj. Mela dik in-number two, eh, diġà. Eh, tellajtieli tajba jien. Qajmuni n-nies, eh, għax waħda sewwa, żgur. In-nies tal-udjenza?
Eh, mela, għax bqajt nieżel minn fuq l-isteġġa 'l isfel. U. Għedtilhom issa tuni ċans. Ħa nitlaq nirrilex ħa nbiddel. Biddilt insomma u nżilt. U ġie l-organizer fuqi qalli Joe qalli peress li kulħadd għaddej blublublublublu kulħadd iparla qalli ħa nannunzja u trid tagħmilli I am I said ta' Neil Diamond qalli għax mistax b'in kemm tagħmluha sabiħa intom. Din li daqqejt issa jien.
Dik li daqqejt inti.
Għedtlu isma' għedtlu di song qawwija imma ta' għedtlu biex qalli iva qalli iridek hekk ħalli tagħtu l-ewwel show number U mbagħad jikkwitaw in-nies Ħa nibdew. Għidtlu hekk, għidt, Mela jien. U qgħadt nagħmluha di u vera ħarġitilna tajba allavolja kont U kif ħa nispiċċaha eżatt di, dis-song jien. Kulħadd iċapċap, jgħajjat, jgħajjat u jisabtu fuq l-imwejjed u jiena, Hi hi, ejja, għamilna hit aħna. Niżlet tajjeb ta' veru. Thank you, iktar ma ngħid thank you iktar isabtu daw u jgħajtu. U sadattant li ma kontx qatt ninduna li kien deħel id-deputat. Minn waraj.
Mela mhux għalik l-applaws. Żgur li le. Għalhekk fuq tlieta l-bogħod ma toqgħodx. Imma x'tagħmel.
The Koliosh Greek yogurt has a natural, gentle and creamy taste. It is a high protein refreshing snack. Delicious and nutritious. Koliosh authentic Greek yogurt. Ġeww Milux iltqajt ma' Ġorġ Kurm il-Pulse u semmejtlu li ġejt tiltaqa' miegħi hawnhekk fuq Prime Time, qalli u la tara 'l ġeww, qalli għidlu x'kien ġralna, Li darba kontu tfejtu xi mejn għax mortu tieklu? X'kien ġralkom eżatt? Dik tal-istudjo ma. Eh, f'xi studjo beda jgħidli. Dik konna miftehmin, fit-tmienja u nofs ta' filgħodu morna ġo studjo jien u l-Puse biex nagħmlu xi song għal Eurovision dak iż-żmien, kienet song tiegħu. U għamilna qisu sa san-nofs siegħa, immaġina, erba' sigħat għaddejjin non-stop li kważi lestajnieha l-essenzjal tagħha. Biex imbagħad nibdew ir-recording tal-kantant, ta' Urpu se jagħmel xi dan. U l-inġinier qalilna isma' qalilna imxi niklu xi ħaġa għax għandi l-ġuħ jien. Għedna iva danka aħna ta' u neħdu xi ħaġa insomma. U aħna wħefġin minn ġe. Kien taf għal mejn da. Qalli isma' Joe, qedtlu għidli jien. Qalli jiena ssejvjajt.

l-istil ta' xagħru, xi kolli iebes. Iva, iva, iva.
Ifhimni, dak iż-żminijiet, anke l-bands, jekk tara l-bands ta' barra, jien naf ċertu qomos, ċertu qliezet. Mbagħad kien ħareġ l-Itallian Cut, ara aħna kollha, kelli drummer Taljan biex ikoll, biex iktar dan. Alla jaħfirlu Chris. Li l-aġel ta' Moira, nsellimlu minn hawn, nsellimlu. Alla jtih il-paċi. U iva, konna nilbsu nasluhom il-ħwejjeġ, anke l-istil tax-xagħar. Isma' Joe, la qed nitkellmu naqqa' fuq ix-xagħar. Allura dak iż-żmien liema prodotti kont tuża?
Xejn, normali. Hair spray, x'kontu tużaw? Brylcream? Le, xejn.
Xejn? Xejn, nibblowjawhom konna u bil. U kif kien iżommilkom allura? Kif hi? Kif kien iżommilkom?
Iżomm kien. Anke min kien jaqta' ħunn imma kien appardaw kien espert hu għat-tifel ġifieri hemm dak hu. Kemm tibblowjaw ħalluh hekk. Eh, ġieli, eh, għandek raġun. Mbagħad daqsxejn spray b'kemm iżomm. Biex iżomm. Imma mhux il-kwantità ta'.
Joe, l-ewwel karozza li kellek kellha żewġ kuluri. Safra bil-bonnet u s-saqaf iswed. X'jiġifieri imma safra? Il-bonnet kien iswed. Eħe. U s-saqaf iswed u daqshekk dik kien u mbagħad kollha safra hi. U l-liċenzja domt biex ġibtha jew mill-ewwel kont għaddejt? Mill-ewwel, kif għalaqt it-tmintax, wara ġimgħa ġibt il-liċenzja kont. Minħabba n-natura tax-xogħol ovvjament li jkollok il-liċenzja u li jkollok il-karozza kienet essenzjali. Bilfors, u bilfors.
Però dak iż-żmien tinsiex ukoll ma tantx kien kien hawn karozzi fit-triq mhux bħal llum u differenti t-traffiku kien. Joe, ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami. Sewwa. Kif niġu lura, għandi filmat żgħir ta' Abigail, tat-tifla tiegħek meta kienet hawnhekk. Qaltli xi ħaġa fuqek U rridek, irridek tikkummenta jekk hux veru jew le. All right. Ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami, iqfgħu hemmhekk. Il-ħajja impenjattiva u tipprova tlaħħaq ma' kollox taf tkun sfida, speċjalment b'enerġija baxxa. B'xorti tajba hawn Berocca, ippakkjat b'vitamini B u C u minerali essenzjali oħra, pruvati xjentifikament li b'mod naturali jistimulaw l-enerġija u jgħinuk tagħti prestazzjoni mentali aħjar. Berocca, ma fihx stimulanti artifiċjali, kafeina jew zokkor. U ftakar, grazzi għall-vitamini ta' Berocca issaħħaħ is-sistema immunitarja, essenzjali għal dan iż-żmien. Berocca. Feel energized.
Tile and Style, the Tile Center at Birkirkara Bypass. Follow us on Facebook. Żmien l-allerġiji, Sterimar Stop and Protect Allergy huwa soluzzjoni naturali biex twaqqaf is-sintomi tal-allerġija ħesrem, magħmul minn ingredjenti naturali u jgħin biex itaffi s-sintomi tal-allerġiji tiegħek biex terġa' tieħu nifs aħjar. Sterimar, nifs aħjar? Ħajja aħjar! Il-prodotti Sterimer huma kklassifikati bħala apparat mediku u għandhom marka CE. Dejjem aqra l-istruzzjonijiet u l-fuljett li ssib fil-prodott qabel l-użu.
OK Home, bringing life to your home.

F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali.
Nilqakom lura l-prime time il-lejla qiegħed fil-kumpanija tajba tal-Maestro Joe Brown. Il-familja Brown hija familja ta' mużiċisti kemm il-ġenerazzjoni ta' qabel Joe u anki il-ġenerazzjoni ġdida. Kurżità, Maestro, prezza poco kull sena, hekk bej wieħed u ieħor, Kemm il-arranġament differenti għall-orkestra tikteb? Naqbes il-mitej.
'il fuq minn mitej.
Iva.
Isma', xi naħseb tliet xhur ilu, bil-qegħda fuq das-sufan, kelli t-tifla tiegħek, il-Abigail Brown. U tlabtha, tlabtha taqtagħli naqa' kurżità jiena. U ara x'ikkummentatli, u ara kif niġu lura jgħidli naqra x'taħseb mill-li qaltli. qalet l-għaqda. Isma', kif tirrakkuntah il-Papa d-dar? Għax aħna ovvjament dejjem narawh idoqq, dejjem narawh imexxi xi band jew l-orkestra, hekk kif inhu d-dar? Il-Papa hi dejjem maqful jagħmel il-mużika, propjament jibda xi tlieta ta' filgħodu. Hekk kont se ngħidlek, jien wasalli għal widnejja l-messaġġ minn kemm qum kmieni. Qum, ħafna. Veru?
Ħafna. Jibda xi tlieta ta' filgħodu u inti tkun rieqda u tibda tisma' l-mużika minn taħt għaddejja għalkemm kullimkien suppost soundproofed xorta. U ngħidulu, ta' ngħidulu ħu paċenzja.
Joe, il-ġurnata tiegħek veru fit-Tlieta tibda. Ejja, mela, mela.
Kif tqum daqshekk kmieni? Hemm minni nqum. U jiena għandi ħaġa, once li ftaħt għajnejja, jew ħsadt u qomt, daqshekk. Imma tibda kmieni, torqod kmieni? Le, ikunu l-ħdax, ġie, anke nofs il-lejl. Imma sjesta tieħu mela? Le, le, xejn.
Lanqas siesta wara nofs il-lejl. Kif jirnexxilek torqod daqshekk ftit? Ma nafx ta. Ma nafx x'inwieġbek, imma dak kollox, iva. Joe, Ovvjament Abigail, apparti milli t-tifla tiegħek, intom ukoll kollegi, kemm-il darba tkunu xogħol flimkien? Żgur, hija l-pjanista, waħda mill-pjanisti, ngħidu hekk, jew keyboard player, tal-orkestra li mmexxi jiena. Dejjem tikkummenta li meta tkun qiegħda miegħek fl-orkestra, dejjem moħħok mistrieħ biha. Iva, iva, iva.
Għaliex, Joe? L-ewwel nett nismagħha tistudja d-dahir, jiena dak il-mużika li nkun ktibt. Allura ngħid all right. Mela ħa mmexxi. Qed tipprepara ruħha u ħa tkun lesta. Eżatt, eżatt.
U hemmhekk isserraħlek rasek. Joe, jien nirringrazzjak talli ġejt tiltaqa' miegħi illejla. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament talli ġejt tiltaqa' miegħi illejla. Fil-fatt, grazzi għal Fior di Vita għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' prodotti differenti ta' Fior di Vita Bacon li żgur tista' tikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek kif ukoll grazzi għall-Berocca. Għalik, għandna numru ta' vitamini biex dejjem taffronta l-ġurnata bl-iktar mod enerġetiku u bl-akbar konċentrazzjoni. U biex tagħlaq il-ġurnata tiegħek grazzi għal Yogiti, għandna selezzjoni sabiħa ta' tejiet naturali. Żgur ser issib dik it-togħma li l-iktar li togħġbok. Nirringrazzjak. Grazzi ħafna Joe u l-lejl it-tajjeb. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom grazzi talli kontu miegħi. Illejla ħa nagħmel appuntament tiegħi għal magħkom għal għada fl-istess ħin fit-tmienja u għaxra ta' filgħaxija u tinsewx tirreġistraw biex tilagħbu kontra 30 sekonda ċ-ċans tagħkom li terbħu l-flus dil-ġimgħa dalwaqt jasal jiġifieri tħallux għall-aħħar biex tirreġistraw aqbdu l-mobile ibagħtu isimkom kunjomkom l-età fuq in-numru 50612100 u jekk ittuni l-ħames risposti tajbin jirnexxilkom terbħu l-jackpot tagħna fi flus cash. Illejl it-tajjeb u saħħa. F'prime time.

Elif Feminex hija mediċina ġdida biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek.
We are Cosmopolitan Developments.
Total Tools Malta.
Experience life with Bridgepoint. OK Home, bringing life to your home for over 40 years. Prime Time Jirringrazzja lil. Jennifer Dimech, the makeup artist.
Logo Express. Eva Garden.
Privé Hairdressing.
Oriental.
F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.